Tinokuchingamidzai pachirongwa chino chati chitaura nhau dzinotibata isusu vanhu vatema kuti sevana vezimbabwe tirikubva kupi tikuenda kupi maringe nechivanhu chedu pane zvakawanda zvinoitika vanhu chikuru unonzwa nyaya dzemombe dzotaurwa even marooro anoitwa pavanhu saka nhasi takutaura isusu marooro kuti anofamba sei patsika dzedu dzechivanhu tina Mai Chimbizi na baba Mkayiwa. Baba Mkayiwa ndichakumbira kuti She Mkayiwa kuti muzonge kuti voice yenyu ringokura rine padenga vanhu anyasinzwa zvakanaka. Baba Mkayiwa chimbotarai tsika yekuroorana kwedu pano vatema zvinombofamba sei? Patsika yekuroorana kwedu. Eh. Eh, mombe yechimanda. yakamirira kumananurwa kwomwana anenge asati ambosangana nomurume eh, anenge akasangana nomurume haakwanisi kubvisirwa mombe yechimanda sokuti anenge akanyangadzwa kare toenda mombe yechimanda inotsemuranwa amai nababa hmm. pakati nepakati Yeah, tisati tasvika pakutaura nyaya yemombe yechimanda apa mm. iripo pamombe dzedanga here dzinobviswa pamarori inotaurwa pamombe yechimanda panozonzi takuda mombe yechimanda ndipapa mombe yechimanda inotaurwa pamombe dzese dzedanga yeah. asi yeumai ndiyo isingataurwe pakati pemombe dzedanga eh, nokuti iyo yechimanda iyi mm. chainotaurirwa pakati pemombe idzi tinotsemurana murume nemukadzi mm. yo umai ndiyo mukadzi chete ndinobvunzwa eh. mai chimbizi mai chimbizi mazuva mombe echimanda iyi nezvikuita vana emazuva ano iyi dziri kubviswa here mombe idzi ah, pamusoroi ah. eh, pamombe yechimanda inotaura kuti mwana anga akazvichengeta mm. eh, ana tete namai ndo vari vanokurudzirwa kuti vange vachidzidzisa mwana wavo kuti azvibate ende mwana akazvibata eh, ndopanobiswa mombe yechimanda kureva kuti mwana anenge apembedza amai uye apembedza tete zvinhu zvobva zvafamba mugwara rakanaka asi vamazuva ano ah, zvakaoma vana vamazuva ano ah, vari kumandanurwa vari vana adiki ah, kubva pa 10 years mwana anenge ato akutoziva varume ndomazira andiri kuzviita hangu Ah, tatenda mudzika nayo nhau iyi baba kuti inonyatsofamba sei mombe iyo yechimanda iyi izosvika pakubviswa eh. kuti isvike pakubviswa Eh, vamwe vanotanga kuibvisa vachiziva kuti ndamanano vamwe vanotozomanikidzwa kuibvisa maererano kurwara kwevana
amuchiti kurwara kwevana zvichi zvafamba siya inenge ya midzimu yekwaamai inenge yauya ichida mombe yayo
saka zvinoreva kuti munhu angonogara makore nemudzimai wake asina kubvisa mombe yechimanda iyeye mwana ngatipe muenzese kuti inini saka zvinoreva kuti vana vamwe vanotanga kuona matambudziko yakuzotsvagwa kuona kuti chiri kukonzeresa imombe yechimanda isina kubviswa zvimwe chete izvo ndeyeumai ndambopedzisa ah, yechimandai sa panobviswa mombe yechimandai pane eh, hurehwarehwa hunoitwa here kune kurererwa kunoitwa here pamombe iyi kuti takubvisa mombe ndechimanda Eh, chakupa nhingi zvinombofamba sei apa duri iri rinoitwa sei mombe inobviswa nemwanasikana murume womwanasikana aroora wachi eh. anobvisira kuti vana vake vagozogara zvakanaka saka mombe iyoyo inotaurirwa kunzi aiwa iyi mombe yechimanda yochirirwa murume akaroora akabvisa mombe iyi ndiye anoitema kudivi rinenge rawira mombe ndira amai riri pamusoro ndira baba hmm.
zvino mai chimbizi e, masaladi ari kumakora atana aya kuti mukwasha anzi ngavare mombe ko kana singakwanisi kureva panofambiswa sei inokwanisa kuraiwa nemumwe mune e, tiri ipapo hmm. vana vedu vakomana vamazuva ano hmm. zvinovatinetsei vanowanzoshandisa mari munhu anongoyaona sadombo wake ndiyo muitira basa iroro rekuuraya mombe eh, zvinenge mapasanirwo anoitwa dombo riye rinenge richiziva robva rapasanura nyama iye kuti yababa neyamai
ndinopanoraiwa mombe painonzi musana unopiwa nababa zvinomboreve izvozvo zvinoitika zvokuti pamusana ndoamai nematumbu ese nechitaka zvese ndezvaamai musoro mwoyo nemapapu nenganga ndiya baba kuchidya zvidya vanotsimurana pakati uyu anotora chake uyu otora chake amene anotora chavo Ko mkwasha ane chaanopiwa here pamombe yaanenge auraya? Anopiwa bandauko gumbo repamberi ndo raanodzokera naro kumusha kwake kunoratidza kuti ndozvirango zvandapiwa. Hmm.
Muri kuzvinzwa hama dzadiwa kuti mombe yechimanda inoda kubviswa asi ngazoti masaladi edu ari kumazuva kuti wanzozodzora yemombe idzi kana tapinda pane imwe mombe hmm. inoenderana nenhau yatikutarara zuva ranhasi pamaroro edu apa yamati mombe yehumai Mombe youmai inobviswa nechikonzero chokuti inenge iri yaamai. Yakareka kubviswa inotora ngozi kuvana. Vanenge vakurwara rwara. Vakaitsvaga vakagadzirisa vakatadza kuiuraya zvakare inogona kuurayiwa kana katatu vachibvisa nenzira yekuti vanenge vasina kuteedza mitemo yacho nokuti kunenge kuna baba waamai ndokunoenda musoro ndichi mapapu ne nenganga yakatorwa nababa uyu anenge ari pamusha abvisirwa mombe ichiuya kumadzimai ake inenge iri ngozi mm, saka inodzokererwa inenge yatadzwa
maichimbiza mombe umai ngatiti munhu anozorora zuva ranhasi ndopanobva atobvisa mombe umai kana kuti inotombotora nguva yozobviswa zvemombe umai zvinofamba sei mombe yeumai inotaura yega hmm. iwe paunoroora hmm. haubvise mombe umai nokuti panenge pasati paane wana
ska inobviswa na paitwa vana chete pakaitwa vana handiti eh. iwe ukaregedza kuibvisa Vana vanorwara wofamba ozvibata pamwe unotomboitawo chibatiso chiye chokunonzi chichie chibatiso chokuti tiri kutenda mhosva yedu anditi nendamurandu e eh, paumai inoombererwa nendamurandu iyo unonge usati wawana mombe nendamurandu yakaombererwa e vadzimu vadaira iwe uchitsvaga ozonobisa nendamurandu yako ozorobisa mombe yako yoitwa chivanhu chacho chinodiwa ukachitadza chikatadza kufambiswa nemazvo unogona kuripa kairi kana katatu nokuti zvinenge zvisiri kufamba nemugwara
right ngatiti amai vakabereka mukadzi uyu vakashaya Mombe umai inotambirwa na inotambirwa nehama dzake pane musara pavana anenge ari kuhama dzavo anenge ava kuchengeta vana ivavo mm. anopuhwa zvichemo nevana vacho ivavo mm. ndivo anenge ava kutambira mombe iyoyo osheedzwa vana baba wavo kuitira kuti ifambe zvakanaka
mm. saka patara management panapa kuti mombe yakatambirwa nemunhu asiri inoona kupa matambudziko kunonga nekudyira kuti unozonzi asekuru vakazotora asekuru hanzvadzi yamai no vakazotora mombe humai zvakazenge zvakazenge zvakazenge eh, zvinofamba sei va eh, mukwasha kana achibvisa eh, mombe yehumai inoenda kuna amai mai kana vakafa vane musarapavana anenge aiswa ipapo hmm. ndiye anotambira zvese ugozvifambisa nemugwara razvo ipapo panenge pasina dambudziko kana padaro asi mombe yeumhai ikatorwa nemunhu munhu wechikadzi ndi anofanira kupiwa mombe hmm. yeumhai kwete munhu wechirume nokuti iri kunzi mombe yeumai mm, ehe saka tiri papo ikapiwawo munhu wechikadzi zvinotifambira zvakanaka zvinenge zvisina dambudziko kuvana kuti kana kumukwasha kuti anozoramba achiita se achidzokorora kuripa eh. ko dewe rinofamba sei baba tavhiya mombe yeya nyama dzanitavapa ude rinoitwa sei rinoraswe rikadoo mai Ro mai ndira amai ivo ndivo vanoziva kwawanisa diyo kana vakada kuritengesa kana vakada kupa vabereki vavo kuti seenzisa zvenidewo zvaakwavari nokuti mombe ndiyavo pamada kubvunza inini mombe umaine ndairi imwe chete kana kuti dzinoenda dziri dziviri dzinofamba zve Mombe yeumai inongobiswa iri imwe chete asi inenge iri hadzi haibiswe hono. Alright.
Ko obvunze imwe nyaya. Mombe dzinozobiswa dziri dzi- dzi- pane dzinobiswa dziri mbiri kana kuti dzongoenda dzingoruma dzimwe chete dzimwe chete. Kana kuti munyatsotoonese panhau yekuti danga anenge anadzo dzedanga mm. anogona kubvisa dzese mombe dzedanga ndedzababa ndedzababa ndedzepamusha ndedzababa vanhu vemazuva ano vane watonoti udyire mwangu noti ndoda mombe 20 dzinofanira kupiwa padanga dzingani ipfumbamwe dzinoenderana nehari dziri kumadziro dziyedzi sokuti hari yega yega izai raamai ah, so eh, aiswe mazuva ano atika muzanye hari dzambuta hari dzambuta hari ndedzivimi dzemukicheni dzemukicheni eh. dzinogara kuhuva kuchi kunonzi kuchikova eh. eh, saka idzo dzehari dziye dzemazaya amai hari imwe chete yakapunzika hmm. inobhadharwa mombe iri hari imwe chete makabhadhara mombe hari dzese dzapunzika vana vanoramba vari mashanga vasina zvavanoziva vasina chavanobata vasina chavanobata nokuti mazai aamai eh, machibisa makichen ari kumazuva ano aiswa kumisha naana vanhu vachikukoshesa here hari dzi kutaurwa pfumba ngedza ah, vemazuva ano havachakoshesa hari kunyange kana mumwe vacho vakuru vakutozvita ah, dziite dzinonetsa kana munhu wazofa vechidiki masaradha amazuva anaya hmm. havadzifariri hmm. saka vamwe takutopunza hari dzii tichirasa chivanhu chedu
matambudziko anouya kana hari dzaputswa eh, patwa nyunzi mangu tamumbi machilanga kune vamwe kuti pamwe kwata pamiri unototambudza mamwe matambudziko anowanikwa nawo here kana hari dzaputswa idzo dzasaripwa hari dzikasaripwa hmm. eh, eh, dzinokonzera matambudziko hmm. eh, ini semufananidzo wangu ndine mukoma wangu akafa afa hari dzakangosiyiwa mumusha hmm. hari idzodzo dzatambudza vanhu vakatozouya ah, amaitoita sei ndikati a ah, muri vana vangu chingondipewo inzi makumi mashanu fifty mm. dollars eh. Eh, makumi mashanu eh, ndo mwana wozveshuwa akauya tikaita sei akatibhadhara mari iyi mm. saka chivanhu chakakosha tinofanira kuchichengetedza nokuti ndokwatakabva nako hmm. saka zvikureva kuti musi unofa amai hari dziye dziri mumba panozogoyewa zvinhu zvemufi hari dzinopiwa dzinopiwa musara pavana munin'ina waamai ivavo ndianenda nehari ndianenda nehari
eh, uye munin'ina waamai ivavo hmm. ndiye anotoziva kuti ndaakupa amai sekuti ndiye afa hmm. amai vavo ndiko akabva nezairi mwana iyoyo akabvisirwa hari right. e, saka amai ndiwo anopuhwa zvese guyo hari duri nechi nechisepo nechistove mapfiwa right. baba pane nhawada kutara panapa Nhai mapfihwa atonzoitaura kwakwandisa kunzi ine ngozi mm. mapfihwa iwaya akasara asina kugoyewa stovi iyoyo yamaiye mm. ikasagoyewa hanzi ino unopedza mhuri chai chai e ndopavaibikira vavachiri kupai chikafu kuti muzorarama saka ko maregere ekundipa chitofu chandaikubikirai saka vanouraya
machimbizi vakuoma zvino izvina kuti ye tinonamata zvikapera zvakazenge zvakazenge inhau idzi dzinopia kunamata kana kuti dzinoda todzifambiswe nenhau yadzene kunzi kana ngatiti chitofu pamwe chakaraswa chakaparadzwa chinofanira kudzorerwa kuvaridzi vacho zvinonyatsofamba sei ipapa Ah, chivanhu chagara chiri chivanhu hmm. hachisanganiswe nechinamato hmm. eh, kana chiri chivanhu totongochipedzera kuchivanhu hmm. nokuti hazvikwanisike kuti zviiti maprofita vodzimaidza chivanhu ipapo handione zvichienderana pachivanhu chedu
tiri papo baba tapinda munhau dzembudzi dzinobviswa ndutanye maroro zora nhasi mbudzi dzinobviswa kana munhu aroora akuti hazvi masungiro panofamba siya masungiro anobvisirwa kuti hmm. eh, vanhu vakunogara vese e, mwana abata pamie mm. saka kusungira kuti aiwa taakuti uyo achinobatsirwa ari kumusha kwavo kwa wow. e, saka regai tichibvisa izvi kuitira kuti chii e, masungiro aya ave anochengetedza mwana uyu kumidzimu yekwaari kubva ndozvazvinoitirwa ndozvazvinoitirwa iye akasabviswa mbudzi dzina dzidzi ngani mbudzi dzinenge dziri mbiri tena dziri mbiri dzinenge dziri mbiri yababa neyaamai yaamai inosara iri mhenyu yababa inourayiwa ibikwa mabiko ipapo eh. yababa ndinourayiwa eh, eh. yaamai yasara mechimbizi inozofamba sei yaamai inozochengetwa hmm. yobereka hmm. dzinogona kutoberekana kuzaza danga hmm. vakwashowo kana vauya vanowanawo muriwo
hakuna imwe inozoenda kumusha kana kuti nyama inourayiwa inozonzi inoendawo kumusha kwemukwasha paurayiwa yekutanga yababa yaye hapana chinoenda aiwa panourayiwa chikotora eh. ndochabavaka eh. eh, panobiswa gumbo repamberi ndo rinopiwa ndobanda ukuka mm. ndo rinodzodzerwa kumukwasha kuti anoudzawo vabereki vake kuti ndozvataitirwa kwatezvara izvi tasungira eh, baba munhu akasasungirwa zvinokonzera matambudziko api ya kana vasina kusungirwa vana vanogona kurwara hmm. eh, otozobvisa hare wokubvisa kana chiri chibhoyi chibhoyi inofanira kutobviswa inofanira kutobviswa ndakamunzwa kuti panoitwa nhau izvi panoenda zvakare machira machira anoenda akaita sei e, panosungirwa mm. panoenda gumbezi mm -hmm. e, gumbezi rinenge rine mari yayo pamusoro ponzi poiswa jira mm. e, jira rinenge rine mari yaye pamusoro yekusoneswa mm. e, mwana wedu akaonekwa ari mhandara mm. jira iroro haripisi hariborwe nemoto roborwa nana e, ngatiti aonekwa asiri mhandara roborwa nana ko murume ndiye akawana mukadzi wake asiri mhandara mm. anogona kuboora kana kuti kudhara kwava kune mapeni aya akanga akaboorwa pakati hmm. rinogona kusungirirwa kana kuti vanogona kucheka kona hmm. yes yejira iroro mukaona rakadaro kureva kuti mwana wenyu anga asiri mhandara hmm. e, mwana kana ari mhandara rinongoya riri zvazviri kubva musitoro ndopamunoona kuti mwana wenyu anga ari mhandara haa ah, ndinoimba hama dzangu kuzvinzwira nhau dzemarooro dzatotara panapa tsika dzedu dzechivanhu dzinoda kutedzerwa nhau dzekuroora dzinoda kutedzerwa chingobvunza baba eh, tichipedzisa zvedu eh, zvinoita kuti tikoshese nhau dzemarooro mashoko enyu amungade kuudzawo vari kuteerera vangadai vachiona chirongwa chinechi kuti zvii zvakakoshera nhau dzekuroorana
nhau dzekuroorana zvadzakakoshera wakaita nemazvo unowirirana nemidzimu yako kana uri uri baba womusha hmm. kana pakabviswa kana dzingave mombe kana chingave chii chinorayiridza kuti waroora hmm. baba anotora chigwaku ndio musoro wababa mm. mugoti mm. eh, unove mudonzvo baba makare vaipota vachibika ndiyo vachiziva mhuri dzavo kamiriro kadzakaita mm. mutemo wacho wakabva wazotorwa nevasina mabvi vakuita ivo ndivobika vakadzi vavo vachiita vachingodya chete nechikonzero chokuti ivo vakatanga kuongorora kuona kuti kuchibhoyi kunoitwa sei ndikubva waona zvazvinoitwa ndikubva vatora isu mabhoyi kuti tizobikirwa nemadzimai kuenda kucharara kunovhima ndozvakatanga zviripo kucharara uku pataienda takaona kuti vana vanosara vachinzwa nzara saka ndokubva tadzidzisa madzimai kubika tadzidzisa madzimai kubika hmm. ndopakatanga kubika madzimai tadzoka mucharara takaona kuti amadzimai akagona kuchengeta vana ndobva tavaregera vachibika ndopakaperera chibhoyi chedu
chichana muri kupedzisa mai chimbizi muchiudzawo vana sikana vakatevera zvakakoshera nhau dzedu dzemaruru patsika dzedzano atema ini ndinoti pazuva ranhasi kuvanasikana vatiri kubereka mm. ngatikoshesei e, tsika dzedu dzechivanhu uye kuti tipinde e, muwanano yakanaka hunge wakazvichengetedza semwanasikana e, tiri ipapo ndinoti kuna naamai ngatidzoreredzei vana vedu mugwara rechivanhu nanatete ngatiitei anatete vokudhara vaidzidzisa vazukuru kuti wanano yakanakira zvipi naipapa pazuva ranhasi nokuti muve nenguva yakanaka tinotenda muri zvinzwira hama dzangu zvingonzi ngatizvichengetedzei tipine mwanano yakanaka pazotarwa mombe dzechimanda dzatarwa panapa mombe dzeumai kana mune nhau dzamunofunga kuti dzine padziri kukanganisa dzamunonyatsonzwisisa munongotibata isusu panhamba dzobuda pamascreens penyu motizivisa tinokutsvagirai vechikuru vatokwanisa kuziva navo nhau idzi vachirudzo zvinofamba sei zuva ranhasi tiri mudunhu remuchiweshe mamambo makope tinoonana mushongo vachinoteera